Reit, efo fi yma, mae Rhodri a Emma. Reit, mae gennym fi sialens ar eich cyfer chi. Sialens! Ydyn ni'n barod am y sialens? Ydyn.
Sy'n dwli sialens!
Mae gennym ni westai arbennig, rhowch groeso mawr iddo fo! Shwmae! Croeso ati ni! Reit ta, be dwi eisiau chi wneud ydy dyfalu be di swydd y person yma a tydi ond yn gallu deud ia neu na. Ffwr â chi. Ah, reit. Yym,

Treinio Supplier Ceffyla at gwaith ffilm a teledu. A ti 'di ymddangos yn y ffilm Robin Hood newydd ddo? Do. Do, newydd gorffan yy Robin Hood. Ti methu gwaith ar y ceffyle a pethe fel 'na? Wel, yym, o'dd gynno fi tri deg o ceffyla. Yy, o'n i reidio arno fo. O'n i gwithio fel y gwahanol armies yn y peth i gyd. Yy... Ia? O'dd y job reit yy difyr. Oedd? Oedd. So deutha ni chydig bach am y byddinodd. Sud o'dd chi'n ffilmio byddinoedd? Yym, Ond ond oedd o'ch chdi'n neud mwy nag un cymeriad mewn gyrra? Oeddach t- Oddan, oddan, oddan.
Oeddwn ni syth un sîn i fewn uh, un costiwm, a wedyn, wel, mynd yn ôl i newid, a reidio fel rwy'n arall, basically. Faint o cyffyla a reidwyr o na, lle? Uh, ond na dros cant a hanner o cyffyla. Cant a hanner yna? Oedd, oedd, oedd.
Ydyn, beth wneud wedyn?
Dyn nhw'n wneud hyn edrych yn fwy ar y sgrin wedyn? Yndyn, yndyn, yndyn.
Wedyn, wel, fel eisiau dweud, da ni seithi un sîn, wedyn da ni'n newid y costumes a seithi sîn arall, a maen nhw jyst rhoi bob dim at yeah. gilydd. Oedd y CGI allan ar, ar ben? Na, gwaith, na, gwaith.
Um, I dweud y gwir, oedd Ridley Scott yn bendant, oedd e ddim eisiau uh, wel, gweithio efo CGI o'n hwn, yeah. so oedd y gwaith cyffyla, y gwaith stunt, action i gyd, yeah. yn, uh, yn fyw. Wedyn Ridley Scott a Russell Crowe, sut fois oedden nhw? Oedden nhw'n fois iawn? O grêt, grêt, grêt. Oedd o profiad bendigedig i gweithio efo nhw. Oedd, yeah. oedd. O, oedd. ti di wneud math yma beth yn y gorffennol, lle? Uh, do, wel newydd dod yn ôl o Gris, dwi fan. O'n oh, i'n gweithio um, fel mister cyffyla yeah. a mis yn, uh, yn Athens. Yn Athens? A wedyn dwi'n wrthi uh, gweithio y supplier cyffylau at um, y trydydd season o BBC's Merlin fan. Ti'n gweithio ar Merlin fan? Ynddo, ynddo, tan October.
O ie, lle ddechreuais ti felly ta weithio fo cyffylau? Wel, um, nath y teulu dechrau off y busnes yn y 70au. Wedyn yeah. eisiau coleg, i ddysgu drama, bob dim. Wedyn ges i cangiad gyda agent yn ôl yn 97. Yeah. Gweithio ar y feature film Merlin yeah. efo Sam Neill i reid y cyffyla. Mm. A wedyn, um, nes i ffeindio allan, fel do'n neb yn dysgu a trein y cyffyla yn professional yn, yn Cymru. Ie. Yeah. So... A we wedyn?
Wel, dyna ni. Nid o, de. Dyna ni. Dweud ni lle ti'n y llun yma, felly? Uh, just tu allan o Castell Gryll yn y mil Abergele fyna. Yn Abergele hwnna? Ie, yeah, ffilmio Mystery Files. Hwn ti, ie? Ie.

Ie, hwnna. Wel, ma'n ddrwg gen i ddim yr amser ni ar ben. Swn wrth fy modd siarad efo chdi am ta hanner awr arall. Diolch yn fawr iawn i Dylan Jones!